Fifi la heme le avuvɔ me, sɔfo kple srɔ̃ le xɔme ɖa, ɖomahi wo le modzaka ɖe. Thousand, which is equivalent to 5,000 Ghana cedis. Is verse 500 is equivalent to 2,500. You can do it, just rush, just come forward, and I want to pray with you, and I want to ask for the blessings of God for your life. Who is coming?

Ok nɔvi lɔlɔ̃wo me do gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Nusue ɖe ko me di be ma gblɔ na mi le mɔ dzi. E kpɔ video yi me wɔ va yi. Video ya eya me upload ya youtube ɖe da ɖe anyigba nam. Aha. Nuyi ta wo ɖe wa ewa wo ŋutɔ be title yi me na video a. Aha. Be child nuka nuka nuka le gbɔgbo le fima vɔ mi kɔ akpa ma kɔ da ɖe. Eeee video yi nèkpɔ pastor le ga dzɔla me ŋu. Ele veve ɖe be nalé ŋku ɖe nya yi wògblɔ ŋu. Ebe gbã ne wokɔ one thousand dollars. Ghana me ƒe sɔfoe ya le nu ƒo. Ewɔnɛ le Togo le Benin. Mía ƒete sɔfowo le agbe ma tɔgbi nɔ. Ebe ne wokɔ one thousand dollars kɔ va yi nye five thousand Ghana cedis. Nye menye mate ŋu a convert le Togo gã me o, CFA me alo France gã me o. Ne nàkpɔe be menye ga viwo le yɔyɔ o, one thousand dollar enye magblɔ be menye business business ƒe ga ema. Aha. Nuyi medi be mase ya nye be gbã ebe nàva dzɔ one thousand dollars ma ne. yayraɔe alo Mawu ne ne yi yabia yayra de wòagbe dzi. Egbe yi wòdoe ma. Yabia yayra de yayra tso Mawu gbɔ de wòagbe dzi. Nɔvi lɔlɔ̃e nye ʋetɔ eʋenyɔnu. Gbã ma tsi nawɔe menye nuvɔ vie nye o. Menye nuvɔ vie nye o de nuvɔ ma ɖe le le te le wò tame. Evelia. Mègava dzɔ ga aɖeke na ame ɖe, ame, amegbetɔviwo, ne èle ga dzɔ ɖee, sɔfo kple sɔlemetɔwoe woawoe nɔ gaa ɖu. Excuse me mean to say, bɔkɔ nɛnɛ nɛ mí va yi dzɔ ga na, afakala nɛnɛ ye mí va yi dzɔ ga na. Menɔ video kpɔm tsɔ. Ale be sɔfoe ɖe nɔ gbɔgblɔ be bɔkɔ nɔ wɔe kaa nu. Yawo va yi kaa nu kpɔna agba me na amewoe. Yawo tsina na amewoe be ɖe avɔ yi le wò bag me eyi xɔ tsi wu ɖe eye abɔkɔ nu va yi kana nu va yi kpɔna be de avɔ ma kɔ va nam ne ma kɔ wɔ vɔsa. Egbɔn yi lolo wu le wo alẽ kpɔ me ɖe. Ya bɔkɔ nɔ wo kafa yawo kpɔ be egbɔn ma ye lolo wua egbɔn dame wu. Ta kɔ agbɔ dame ma kɔ va na yiwoe. Sɔfo ya wɔe ɖe agbe ma ke wole wonɔnɔ. Enya medi be matsi na wò le ʋenyigba nyuie nye be, bɔkɔ nɔ fiafitɔ kple nukalawoe le, dzodoametɔwo le, vɔ nyateƒetɔwo le. Fifi la ɖe sɔfowo va xɔ agba ma kɔ dro ɖe ta dzi le dɔdɔ kple amewo srɔ̃wɔe, le fifi le amewo srɔ̃wɔe. le fifi le sɔlimetɔ ŋu eya ma tsi na wɔ video yi ne kpɔ ɖe fia fitɔ sapu san ya wònye ele wu fi le mawu ƒe ŋkɔ me be yi ayra wɔ ɖe abia ma tsi na wɔ enu ka wɔ akɔ bia mawu enye ʋe nyɔnu enu ka ye wɔ akɔ bia mawu ne le dokuiwo kpɔ be nye nu vɔ vi ɖe yɛ nanɔ amegbetɔ bubu kpɔ be Bia sɔfo ma be nɔ kple tɔ ɖe womedɔ kple wo nɔ aƒe wodi wodzi o ɖa. Wodzi vɔ ɖe wo eya medo adudɔ wa. Eya ne be ya dunu ɖoko tɔ ahadzi aƒe dunua ao. Egbe ka do wole na wɛ? Edɔ ka etɔ kple nɔ wɔ aƒe ya kpɔ ya ɖa tso Mawu gbɔ alo nu ka eya ŋutɔ sɔfo yi le ga bia wɛ be wo ya va dzɔ one thousand ne ne wo dzɔ na ame ɖe aƒe wo ne ya yi ɖa? Eŋe ŋutsu. Video ya tɔgbi ya me wɔ va yi. Me nɔ avuvɔ me ya me nɔ video mea wɔ. Me le tsitsi na wɔ eŋe nyɔnu ŋutsu be. Eva yi nɔ Dubai ŋdɔ sese me. Ŋdɔ du wɔ wɔ akɔ wo gakɔ va yi nɔ ame ɖe be ne du ɖe. Sɔfo kple srɔ kple via wɔ wɔ ya nɔ fɔ by fɔ me wo wa ga nɔ afɔ zɔ. Yɛ wa tsi nao be ɖe kpe fu le anyigba ya dzi ne eku vɔ ɖe aƒe na va yi zɔ le sika dzi. Ga yi me ne le Togo me le sika dzi zɔ. Ga yi me ne le Ghana me le Gold Coast le sika zi si sika dzi zɔ. Eŋɛ ŋutsu. Enu yi me bia le agbe ŋkeƒe ya va le nye be dagbe ne va mía ƒe agbe me. Mi me di vɔe na ame ɖeke o. Sɔfowo no kɔ ne ge ɖe Rwanda gbɔ me ɖe. Wotu sɔlimexɔwɔe kɔ wokɔ wɔ faktriwɔe yi wɔe be mele tsitsi na wɔ eve ŋutsu nyɔnu be, Mele tsatsa tso gbe ɖe gbe ke nyemekpɔ ke ɖe Ruanga Ruanda nyɔnu ŋu o, nyemekpɔ ke ɖe Ruanda ŋutsu ŋu o. O le dɔ di le du bubu me o. Mía tɔwɔe, mina míŋu ŋku. mebe, agbe ŋke. Agbe ŋke ya nye be ɖe bɔkɔnɔ kple nu kalawe, edumɔ fiawe ɖe kɔnyinyi yiwo nye nu gbegble mía ƒe agbe me ɖe no de wokɔ ƒu gbe. No kafa no tsina tɔgbe me mi de kuku na mi, mi de wokɔ ƒu gbe. No no na gbe ne vivi na mi. No de wokɔ ƒu gbe ne mi akɔ ŋgɔgbe dede le agbe me. Mía tɔ ɖewoe le Togo me le Biblawo edzo tɔ Biblawo me ɖe kuku. No no no tɔ sɛɛ Bibla ɖe nyɔɛ kple vɔɛ le me. Vɔ vɔɛ ɖe mía me yuvɔ ŋu kɔ le nu gblẽŋ. Me le nu gblẽ le yovɔ ŋu abe wa tsi na be galɔn la wɔ ɖe wa wa yi ɖe dzomavɔ me. Esesẽ na gatɔ be wa yi ɖe dziƒo fiaɖuƒe me. wu be esɔ nato abui ƒe ŋkume ɖe elẽ gbewoe ma. Ne wode gbe ma ɖa, ne wotia nyɔ̃wo le eme, ne míakɔ kpɔa ŋgɔgbeɖeɖe na agbee. Nyemaƒo nu sugbɔ o. Mebia dagbe na ʋeŋutsu nyɔnu. Meɖe kuku ma videoa yɔna be wòasu amesiamesi. Nɔvi lɔlɔ̃, mìanɔ kawe?